Nye be nu goɖogoɖo woame etɔ̃ dzɔ le afi ma ye. Kesari. Taɖodzinu ka te ne le fiafi ne o.
Ke wòe ne susu eye ne kpɔe bena ame sia ame si ne le fifi ma eɖo taɖodzinu na si tae wòle wɔm ɖo alɔ. Enyo em. Nye nye meɖo taɖodzinu aɖeke si ta mele fifi ne o. gake enyo taɖodzinu aɖe li si tae mele fifim ɖo eye nene ƒe taɖodzinua ye nye be mehiã ga mele fifim elabe medo dzesi bena du si me míele ya womekpɔna nublanui na dɔm nyuitɔ o hmm. nye taɖodzinu enye ma eye ame aɖeke menɔ te kpɔ gake nenye be ame aɖe ma me bena yeanɔ te nye kesari vevietɔ ame be wɔnea Menɔna bɔbɔe ɖe na wo. Wobuna woaƒe agbe nublanuitɔ. Ye ma, elabe nye si kpɔnɔ lea, medzra ɖo nyuiɖe hafi le dɔ si wɔm melea wɔm le sia.
Kesare. Ŋutsu ŋutɔŋutɔ ƒe ŋkɔe ma le yɔ. Nɔnɔme ame eve le asinye na wò.
Nyateƒea?
Gbãtɔe nye dzudzɔ fififi na vetsɔ ɖokuiwo da asi ne kpovitɔwo.
Ya asanye. Ɛɛ. Nɔnɔme velia nye ka? Nele gbe be yi mawɔe wa? Enye nye ame si la wu wo.
Enye Kesaria. Ɖe ŋunɔ si gbɔ ne yina megblɔ nya ɖeke nɔ tso nunye wa? Megblɔ nɔ bena ameɖeke mate ŋu aʋuve kplem oa? Ẽ, bena ameɖeke mate ŋu ɖe nya gbe ɖa oa? Ŋutsu vavã ƒe vie menye, ne menye nye Kesari. Enu kpobli, akpaku blibo, enu mli mɔ, nukuku mekunɔ le lese ma, nubunya menye. Melɔ̃ tsɔ alesia ƒe nya gbɔe loo. Esia manɔ me ameke kpakpli va yi vɔ. Mate ŋu ana ɖeke o. Anti-gang.
Melɔ̃e ƒe nyagbɔ nyateƒetɔ ye nyɔ ama wui xoxo va yi vɔ. Wosu nyama le tsi gbele nɔ. Elabe esi me mɔnukpɔkpɔ su asi wò be nàwu ma ɖe ɖe nete wɛa. Enye nye ya yɔla siwo gayɔna be ʋu. Enye nye ame si la wu wò.
Nèle gbɔgblɔm bena yeawu nye Kesaria? Ko ale wò agbeɖuɖua katã me ame aɖeke megblɔ nye nya woalese kpɔa? Enye Kesari! Akpa ku blibo! Enu kuku si mekuna gbeɖe oa? Ɖekakpui sia le ku blem loo. Ye ma!
Yam sue bena ŋutifafa ƒe nya gblɔ ge nèva le afisia. Gake egbea nye fi ɖa gbe, nyemewɔna drɔ̃ eye nyemedana to hã o. Kesaria, meke gblɔna be mí mate wu ame fi ɖa gbe o? Meke gblɔna na ewua? Le kpɔ míɔ le afisia aleke ado dzi le ŋɔdzi do na mía. Ne ɖe le xɔna na nyuitɔ tso mía nua woagblɔ ame si mínya nɔ. Mawu la he to nɔ nɔ le ɖu mítɔ. Gake amewo doa ŋu nɔwɔea. Ŋdɔ hã me kɛ tsɔ tso da si nɔ eme ma nyuna ame si ne tsɔ. Sky.
Sky. Ɛɛ. Ŋdɔ nya le si wo yi ne. Ŋdɔ nya be ya tsia nu gbalo evuɔ wɔna dɔlɔƒo kame. Egbea menye dzrɔ gbeo. Kesare.
Mm. Wodze ma to wa tsɔkɔ ɖo ƒe dzina. Oh. Eh, ye ma. Ke ma nya sine gblɔ na aƒetɔ le dɔme ma. Le be ya wu nye kesaria. Tukara mele o, nenye bo kpɔ ŋutsina kukua. Wa nye be nua to le vie blema. Tukɔ ɖo ƒe wa kɔ edzinu.
Eh. Ela kpɔ dɔa. Kesare, mehiã ɖoƒe kɔkɔe dzimãtɔ, eye ewòe mazã.
Fifia fi nu ŋutɔ dze gɔme ya.
Yes.
Boss. Chef. Kpovitɔ míɔ mi nye yewo nya dzoglã so. Ɖemɔ ne mía wo zi ɖeka la. Ɛn. Eyi amu kpɔ so. Ɛn.
ah, kpɔ nu si wòdo abe ame si ne lu ta Saint Valentin ɖugbe kple ahiãvi ene ɖa.
Ah, Dagan, Hein? ɖe medo gui a? Ame ka?
Fovi akanie.
Ah ah.
Akania. Ɛɛ, fifi la yi ko dzo le afi sia. Hein? Ŋutɔ hã. Ega si wòtsɔ na mɛ ya.
Le be ɖeko wòdzo ye me. Ɛɛ wɔ mo ya nam be na mekpɔe o. Nye mekpɔe o ɖe. Gake gblɔ be na ne le gbɔ va o ne yɔ yi. Ɖe wogblɔ yi si me woagatrɔ va na. Ao megblɔe na mo.
Ah. Mɛ ƒle na ɖe mava. Enyo. Mava ya lo eyi zã ɖe.
ka wònye le dzi hã. adzawo nu ka wònye hã nu ka wònye le dzi yi futɛsi ka nye sia nu ka wònye le dzi yi kɔn. ɖe ta gbɔ kukutɔ hɔn vi ma nyala sia ta eye aa ewu ɖeka ko sia. Ame ma ɖo te le nye nye ma ble o. Aleke la te tuna le mía gɔme abe fina fi wlea ɖo mi ma nyanɔ ɖo. Ye tutue ma bali mega ma me mega ma me le wa gbe me. Eye mega be ya ma me aƒom na nenema tɔgbe. Wo ehe nufa kusa kata ba. Enye le nufa nenema.
Aleke wonyi nye vodada ɖo.
Nye mi ɖe mission eye le be la voduna mo ɖe ɖe. Enye nɔ te be.

Nyɔ kata mi jua pema. O abe nale kukuma le nyuiɖo. Nuka wònye le dzɔdzɔm? Nuka wònye le dzi le viviti me? Nye afɔ nekplɔ yi teƒe nyuitɔa.

Nɔte! Hee, nɔte kaba! Nɔte, nɔwa ma ɖe ta le nu o.
Enye nye Kesare enu kpobli, akpaku blibo siwo mesi o.

Elishe, Elewi, Elewi, Elishe. Ah,
Ah, nye lɔlɔ̃a, le wɔvɔa, ah, mɔvɔlo.
Mele be matsi megbe hafi ayi dɔa me mɔɖo le meŋlɔ be kaba. naɖekea.
Ah, ah, nye lɔlɔ̃a.
Nye meŋlɔ be naneke o Na ɖe. míado gbeɖidzia ɖe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me, le ɖela Yesu ƒe ŋkɔ me. Oh, oh, oh, srɔ̃nye.
Ye ɖo ya gbedodoɖa sɔ gbɔ nana be wo lena atike tsi. Ah. Gbedodoɖa siwo katã mienɔ hafi mienɔ adɔme ɖe, ɖe woa dometɔ aɖe ɖevi na kpɔa? Medzidzi la zã ye mɔnu bubu kpɔ ɖa. Azɔ anyi megadzi la dona gbe ɖa hafi anɔ adɔm o. Ale be makpɔ nu si la do tso me ɖa. Ah, ah. Mayi mava. Trɔ va la. Nye lɔlɔ̃a. Nɔ te la, ẽ, aa, nɔ te. Trɔ va mía xɔ me ne míado gbe ɖa hafi nàdzo. Gbedodoɖa le vevi ɖe ŋutɔ, medaxɔ ɣeyiɣi sɔ gbɔ na míado gbe ɖa, ẽ. Zi nenie magblɔ nɔ bena gbedodoɖa mele vevi ɖe tsɔ wu nye ɣeyiɣia nam o? Gbedodoɖa le vevi ɖe. Ɣeyiɣia gae wònye? Ɖe woe menye be míhiã ga hafi ate ŋu nɔ agbe abɔbɔe ɖe anye srɔ̃nye? Nu kae wònye le fu ɖe nɔ ha? Mílɔ̃lɔ̃a gbedodoɖa le vevi ɖe, eya ta medzi be míado gbe ɖa. Nyemegbe bena gbedodoɖa mele vevi ɖe o, gake vivi le esi mele nu ƒom na wò ya. Gbedodoɖa mele nam vevi ɖe tsɔ wu ɣeyiɣia o. Na míegblɔ nya ɖeka viaɖe na Mawu. Ee, le nyam si ye míawa.
Nenye be mègbɔ va aƒeme o trɔ me koa, míado gbe ɖesiaɖe si dzi nèle ɖa na Mawua. Gbedodoɖa ɖe sisiwò dzo lea? Nuka wònye le fu ɖem nɔ hã? Menye be mele dɔmee mahã, medze mɔ vɔe. A, ela ke se nya si gblɔm mele nɛ. Mawu ŋutɔ nekpɔ ta.
Meɖe kuku na mi la, meɖe kuku migawɔ naneke nam o, migawɔm o.

Menye be ɖem Kesari ye o.
Nye velia, miɖo la dona gbe ɖa ɣesiaɣi be mi megatona teƒe baɖawo le ɣeyiɣi si menyo wam o. Ah, ẽ, nudogoɖonunu baɖa ke nye sia ma wu. Enyo nenema ẽ, evɔ, baba ɖe, ẽ. Mawu ɖekae koe la nɔ mía ta kpɔm. Ah, megblɔe nɛ. Megblɔe na srɔ̃nye lɔlɔa be nenɔ te ŋu ado gbe ɖa gake egbe be maɖo to mo egbe be mado gbe ɖa o. Ne ɖe medo gbe ɖa nu sia me tɔ ɖe ha metɔ lɔ. Baba ɖe sia.
Um, ɖetugbui um, taflatselo meɖe kuku afi sia ne lia eh, amegã eh, amɔke tase medzi be mabiɔ gbɔ nyemenya nenyi be le aƒea mo eh, yi kpɔɖa Enyo ame gã. Egbɔnɔ ame gã. Akpe nɔ kaka lo ɛ akpe.
Akani. Ohalo ɛ. Nuka ƒe tɛnɛdzo nɔ le afisia? Ɣesiaɣi ne le va agboa dzi ko le tsina. Aƒonye mea, ma ƒome wònyea? Mekpɔe bena nyuitɔa konyi sia wɔm mele. Mhm. Ale si ye wòɖo la yia, ye konyi sia wɔm mele sea. Mhm.
Le kan ɖe edzi be nyuitɔe ma. Ẽ, nyuitɔa konyi sia la. Ko ama yi egbea hã. Ẽ, tsã ɖe, azɔ ama gã ɖe me. Enyo va mi dzo. Nɔvi wa ɖe. Eli sesĩ ɖe.
Ẽ, alo. Laro. Cukaɖe aɖeke meli o, meli nyui ɖe. Aa, aƒedzikpɔla menyui nu woanɔ anyi le aƒemea da ɖia? Nye mele aƒeme me do go dzava yi do dzidzɔ na ɖokuinye. Wobiabia le gbɔn suma kpa enyo abe ale si woyina kuku enea. Nye kple botovi nyo mi le amedo dzeƒe aɖe le gbasẽ. aa mawudɔla le nyia nɔm nye dzɔ yesia ya woxa ɔtɔ ne nye hã makpɔtɔ nye gbɔ mawɔe nyawoflo kan kume nye mabiɔ ne le ɛ ɖe ŋutɔ mate dzi afi si wole le kaƒomɔ dzia ɛ elabe ya xadza via do vivi sese na ɖokui eye ma nu si wɔgo yi na ma ya tame gaɖe fu nam o ɖe asi lem nye ngate matrɔ ɖokui wa su kesari o ale be nate kpatsɛ na teƒe ɖe sia ɖe tso yɔga va nya ma sem le tome wɔwɔ kpoe Asanya ŋutɔ ɖe nafuna me ŋutɔ gɔa. Eye miawea. Aa ŋka lala mi le. Ɛ. Ɖe ma bia tso mia gbɔ hafi mia do vivi sese ne ma. Ɛm nye gba kple nye velia mi nɔ nya ɖe gblɔ. Ɖe ma te ŋsia.
Aa tse aɖe la te ŋsie. Ɖe ko dzi la nya hone ni si le yatsu ne mia. Hmm.
Nyateƒea? Ẽ, medzi la nya ho neni si midza xɔa.
A, ah, mo gbegblẽ mia mevea. A, ah, a, ah, nenye be me dzesi mo aɖe, wea me dzesi ma. Me dzesi woe.
Nenye be le dzesi ma ɖe, nka te megblɔ nye nya nɛ o. Enye nyi be zigbãtɔ kpe nye sia me kplɔe va. Na magblɔ nya ɖe na o. Le kpɔa ame si nekpɔa ye ŋutɔ mevɛ ƒlena yeƒe aɖaka o. Ɛ? Ye ma, ame kuku ŋutɔ meɖena yeƒe ku gbe faa o. Netsɔ! Miɖe nu mɔ kɔ ɖe ema gbɔ. Ɛ? Makpɔ egbɔ bena mianɔ gbɔnye le afi sia ka zã kpoe la do. Meka ɖe edzi na mi. Ne medzadzɔ matu mi ada ɖe xɔ me afi sia, eye mana agbe ta mi mianɔ afi sia gake va se ne kɔsiɖa ɖeka, eye kɔsiɖa ɖeka ma matu eƒe ƒea. Ao, miɖe kuku la.
Netsɔ! Mitɔ miaƒe moɖeɖe miayi dua dzi. Aa, aa, ɔe. Hei.
Le do dzi biɔ be na ho nene ma tsɔ na yewo ye. Ha. Menyo la ɛ. Megabi dzo la ɛ.
Bɔ ma ma ma tsɔ bɔ kpo la gbɔ ya egɔmea ɖe. Mi ɖe ŋga wa ne tsɔ ɖe mi.
azɔ si ye le trɔ gbɔ va meka le dzi be wò susu la de agbemaɖutamo si nɔ lelema la ɖe dua tso woakɔ me aa Fiɔhɔ me nɔna kpe si nɔ le le mɔ la srɔ̃ naɖea tso me. Dagã, Esi meyi kaka trɔ gbɔ va kɔa, metrɔ keke nyemegale agbe ma zãm o. Agbe nɔnɔ bara mɔ kata, meɖɔ liwo kɔɖi keke nyemegale woa zãm o. Edzɔ dzi nam be le gblɔ nenema, ne nyi be mi dze kɔsiɖa si gbɔn nɔa mea, trɔ va gbɔnye, ne ma tsɔ Naira ga kotokpo alɔfã eve no.
Naira ga kotokpo alɔfã evea?
Ẽ. Ne tsɔ mia mu ve mi klo dzi, mi ẽ.